Ekerombeta, ekerombeta nachiya nchanda ekerombeta. Torie embaka n'akanwa gaito. Mbwemono kegima naende omwanchi omorigereria ase engencho y'okobwatana naintwe ase omoroberi oito o Torie Embaka, buna tokona gosemigwa na gosemania na Omwalimu Obino Nyambane, HSC, State. Eh, head of state commendation aetwe recognition yes okorwanirira okoegerera eke Eh, ekegusii koegerera ekegusii goika gete. toegerere chingako chiaito ase tokorwa na ase togochia na ebikorwa biaito ching'encho chiaito na oboroso
Tokare gocha aa kobeka riboa eri ri'enyuomo amo, tibwati gose ekero kerabe eki'omoerio, lakini tokoboania amang'ana aye y'enyuomo, Tanya koera. Tana koera. Because they are trends. They are trends by the way. Yes.
Naende ntoraikera kwanza ase tokobibwekani bionsi bionsi buya lakini ah, kobeka ribono eri ria bono amo iga egento nkere twakwanerete ase ensemo yo esiteri y'abana mwanyabanto bare in s- bare in beat gose in in in communication na environment yabo, eminyama, riraba, amache na ebinto binde. Nkwakwana juzi ng'a ekero eng'iti egocha ase oboina bokorosigwa, igo ng'a eng'iti eye kwansa monyeita, naende monyeire achache, naende moire eng'ana eyio It is ache. bringing you information. So oise konyora abagaka baria basomere babwate that the wa, wazees in the village babwate that ability to interpret inki eng'iti eye yareta gose message ki eng'iti eyio ebwate and it turned out to be true
Nabo erabe eng'iti gose chinsanako gose no egento kende. nature Nature. Nature nabo egocha. chinsanako
nchiare gocha mochibosa

Oteri ogume there is something yaani gento nkio kiare koba around ye ase amakweri are gose ase omonto agotindekwa getabwate a reason behind it yanya gokwa etaberegeti getondo.
Bono gaki ase amang'ana aya onsi obiro nchi riswari riane eri riga. Bono igo oroche chi Gen Z nachi chikare ko- ko- ko- tibwate eriogi rinene ake. Chi Millennials noo tore iga iga nkona gotantana tore. Abagaka mbare ebinyoro chinkondi. chibakweroka chidotcom batari batatoe information, ng'ai togocha konyora abasa abagaka gose nonye na omong'ina oratoera ese gose gointerpreti ng'a nki egento eke kiabera iga ephenomenon gete nki yabera iga, gose nki chinsanaku chiachera, ekero ensagera yagure nki gegokorwa, gose nonye na omonto atereri agwo embira ime what then happens ng'ai tokorusia naende ng'ai ntori gochi gotangtana Riswali zaidi. erio is very fundamental, that is a very important point that you are bringing across, ah obomaene mbori ng'a

Osoro nonya nomonyamosira. Iga ekero gwatwarire problem ere related ne emesira os bwosoro ogochia. Oise gotwara oborwaire gete igo yamanyire na mwanyansimera bari nabemete Ah, you know that is ha- nature herbalists. herbalists bono genda oro bagotebi mete ki Ah, naende manye na mete yorosana kera omote nobwate meaning emete nero okuna ogokwa mm. egete kiaye ge- geche nyomba Geche. abanto bakwenda nomote nori nate baba ntete omote ng'a- noro otari gwotwa Eh. omote noro buna omotembe ore

Bagacha, ekanisa egateba kera egento ekegusi na noborogi nekebe. The mindset that was created in the people. Emechie omanyete ekero omogaka abwate mobucha ibo abwate oyo abwate oyo abanto bare abange, onyore abagaka batato igo babwate abanto aba 200 boka batato. Abagaka aba batato when they take a decision it was listened to. It was supreme. Yes.

and you know each role was very important in the structure of the community mokareta chisemi mokareta ekanisa egachaka ebi na ebinto ebiriri ebi na ebinto bire iga bono bari bachiete esukuru bagachaka gochaya abatachieti Abatachieti. Bagotuma bari bagochia abachieti ekanisa bagachaka gochaya abatari gochia ekanisa togachaka gotwara different mindsets bande bagataborigwa bakaenda bagasomigwa ng'umbu ki bakoirana bono bare aba nabacha aba

and has brought the confusion that we are in as a community. Yani okonyana ntwanda ntwimanyeti omonto atatageti gokwana ekegusii naende ore omogusii tamanyeti na identity ekegusii is more important kobua egesongo because egesongo you are getting it from elsewhere naende obomen obomaene mbori na nonya tamanyeti gokwana kegusii goika arengererie ekegusii agente Ng'ago akoeche egesongo translate. amanye gokwana that is basic

Ah, kare ekero togokina nkonyora kware eh, butterflies Eh, ebi- ebigwango biagachire ebigwankwa sana okoboka kwanyora ebigwankwa kera ase Mpaka very ntwaga- nice mote ntwagachire ase iga gosoncha ebigangwa ebigwankwa different types biaichire gusi ng'ai ebigwankwa biache Amaagonga agachire aeta. Aeta. Amaagonga ng'ai achire? Nonya nekero embura yarenge koba ang'e gotwa ebisingororo mbio akaminyokerera. Ebisingo, egesingororo ekebarabara, aye egesingororo, baita egesingororo ekebarabara, aye ng'ai ebisingororo biachire? Indeed. So you see what we are trying to say is Ah, amatutu.
ebinto biaito bi'omogusii mbiatubwa. Lakini bono nere tobitubore biri tokonyara gosave gose ntwabisave. Egesanda nkeri kebe gotumia konywa maache. Ng'a tari ng'a- Bokana ombori bobe na bokobo bugi nonya na ekanisa. Inki inki obokana obo bwate otakobugia ekanisa? ng'a bokororokana ng'a bono bore demonic ekero Ase eng'encho bono ase risankwa nomote. That Bo- is- kwa nini? nomaete na risankwa nomote is better than eh, plastic. plastic and eh, fabrics
Na egento ki gwakwana ng'a twatigire koba in synchrony in in synchrony synchrony ne ne the environment nature. because we have lost the waves. Toroche abanto buna the western mbabwate nabo barabwo eculture ng'a mono mono enyoni neye ekorokwa ng'a kasuku, ase egesongo ekorokwa ng'a ki?

Omanyete nonya ne nonya ne chinkanga kiotugete omochi mm. ekero omonto omobe achire echi kogoteba even plants there are plants omogusia are kobeka geita agosimeka buna omosocho neyende mm. eh? amauga omonto omobe kagosoa tagokora gento ekero aroro omote oyio. Because of rhythm with Nabo nature. abanso bati- abang'ina nkoteba bare ng'a simeka amauga aria nga babarie Yes, riga, yes, nonye yes, egeticha ime. yee. Erinde omonto okorige ching'eni nchisareka nchigosareka. abanto baria babwate amaiso amabe tarenge na amaiso amabe it is their nature ebare.
That was power babwate, power eyio kanga yabete adopted, Ebe harvested for positive ebe purposes. packaged for positivity of the community.
Bono twaikire ase emete eria erie nero chinyoni chiri chiri nchiro eh, amache naro bore ama- amaroba naria aria lakini intwe

We never lived because of money or monetary exchanges, we lived natural life, yaani ki obwate eng'ombe yao, yaani esimbagera yao, ki obwate embiriamete na eng'onyera, ki obwate chinyoni chiao buna chimbata, ki obwate chingoko chiao, Chikura ki- kori chiao.

Ebinto biria bikonya gosira. Enkomoni. Naende buna bikonya gosira, na intwe nabo tokora ki? Nabo Tokona tokonya gosira. I want you to understand that. Eh, buna bikora Even gosira. the language, nono enogo yaito buna omogusii, ngosira ere because ebinto ebi buna bikonya gosira, na intwe tokonya gosira, another another development of something completely else comes is coming a up. mutation of omogusi Yeah. tore mu- tore chi mutant Yes. ase eng'encho omokorogo yo oyo obegetwe abwo obegetwe ase eng'encho ore part of your life ngo contribute ore to your being as omogusi Yes, yes, Naki yes. gekogera ng'a emete egotoka atari ere egotoka sahara Emetego tokari ere yarenge part and parcel of our being. Bono ekero bikona kogore gosira korwa ase tore, na intwe buna obogima bwaito bokona ko deviate into something else. Wow! Egento gekorokwa obogusii na culture is deeper than we think. Naende nabo tore igaa tokona ko document na ko record na gokora ki kwabebeka begera na go preserve the best way we can.